Bħala social media, sewwa, kif taħseb qegħdin Malta? What's the, the, the state? Tila, tila. Tila fl sens tila. Iġifir up and coming, iġifir l-ewel konna bdejna li social media kien Instagram, kanna l-ewel influencers jisom sarżarafa, eh. ben kamil. Mbagħad ġie stabbilixxi TikTok u telgħu ħafna iktar nies biex ta' parek. Però naħseb li meta jiġi għal social media marketing, l-industrija għadha waħda up and coming ħafna, ġifieri qatt fadlilha fejn tmur. Imma din ħaġa li joqogħdu ġibu żarien bil-laqgħa. Timestamp. Din ħaġa li joqogħdu jġibu Li li nanna ta' Ben Kamil xtrat Griljoso. Per eżempju, u jgħodu jitfawh il-social media channels kollha ta' Parsiji News. Xi żoppet jagħmlu! Tista' tgħidli di jiena inti? Ħa ngħidlek, din hija ħaġa li sfortunatament naf x'qed jipprovaw jagħmlu, qed jipprovaw jagħmlu jisu celebrity culture, pal kif hemm l-Amerika dwar il-E u Entertainment eh. Tonight u People's Magazine. Imma għaw Malta ma tantx tista' tiġri, għax l-ewwel net għaw Malta mhux aħna żgħar wis pala poplu biex ikonna celebrity culture. U apparti minn hekk aħna nies li we're There is fucking access to us, man. No, jekk jien kalkula ruħi pala celebri. Imma imma parti minn le tibża. Tista' tiqpa' kwiet għal diħu. Aħna aħna nies li we're, we're small on size pala pajis, imma we're big on ego. Aħna qatt maħna ħanifirħu għal xaħat, speċi ta' anke jkun hemm xi ikun hemm xi engagement jew hekk ma tarax il-maġġoranza tal-kommenti jien ħan iżewweġ ukoll fejn l-artiklu tiegħi. Imminti mintix bnidma importanti. Ma ħanidlek xin id-differenza li jekk inti Kanye West, per eżempju, eh, eh, eh, da, diffiċli l-access għalli ħanka d-dar tijaw kolla baw bħajt twil biex ħat ma jaraw hekk, Jien fucking dal-għoda qabel ġejt hawn rix nimpejb sigaret bil-qalzitta taħt fil-gallerja ta' wara. Qed tifhem jiġifieri da qed jaraw li li bil-qalzitta li li rawni qed tifhem jiena mhux considered bħala l-allum hemm x'excess għalih il-JD u dal-affarijiet. Imma iktar bażek tixtejn li ta'. Milli toqgħod tgħix dik il-ħajja secluded x'imkien magħluq ħadd ma jista' jkellmek u dal-affarijiet għax tibża' minn xi taf kif inti

dak teknikament jiġi celebrity. Jekk Eżatt. inti xi ħadd jiġi fuq, jekk inti kollok ħafna nies, jekk inti imdorri li nies jiġu fuqek u jgħidlek, eh, inti dak ta' dak. Mela inti għandek ċertu forma żgħira ta' celebrity status. Ġifieri tgħid li dak ta' daw- dawk dawk tal-mims tal- tal-libabanju pereżempju dak celebrity jiġi. Dak teknikament jiġi Jiġi, celebrity. għax mar viral, Għax no? ħafna nies, ħafna nies meta jasbu celebrity jassoċjawhom ma' jien naf il-Kardashians u Brad Pitt u hekk. Ma celebrity hum tista' tkun għal grupp ħafna iżgħar. Eh. Inti laqgħu tkun magħruf għal biċċa xogħol tkun għamilt meta jiġi entertainment. Jien għalija personalment dak jiġi għandek a bit of a celebrity status. Mela dan l-liba li ġib l-Awstraljan. Skużani. Li ġie minn barra issa għax għandu dana għax għandu naqaliri u għandu karozza McLaren, x'mek x'karozza ah, McLaren P1.
Dana ħaqqu celebrity, ħaqqu post li ġie xi ħadd tal-flus, aħna qed niġġennu jew qed intellgħu il-posts. Dana flus kull ma għandu ta' m'għandu xejn iktar. U kunjomu Malti, għax il-fatt li kunjomu Malti kulħadd kulħadd Da Malti, da Malti għandu McLaren. Imma forsi il-main point of the story kienet li għandu McLaren u kienet l-ewwel darba li karozza ta' dak il-mudell Hija ta' Malta. Imma kemm aħna fucking żgħar men ta' mentalità ta' pajjiż żgħir għax ġiet McLaren Malta noqogħdu nippostjaw fuq social media la iva. Molta kxew li mokk il-ħin kollu kull meta nistorja la delostja McLaren. I mean come on man. It makes sense hekk tara normali. Inti taħseb li pereżempju Joseph Portelli dan ma jordmux fil-flus il da tal-McLaren? Jien ngħidlek jordmu fil-flus. Ejwa, mija fil-mija. Meta da l-fucking Joseph Porter li jmur it-Turkija fit-Turkish Bats jkun il-fucking ħalawa. Ma ġibux da. Ġibu l-Mercury Tower għalleċ iġi poster. Millionaire from Malta visits Turkey, l-ostja. From Għawdex, mux from Malta. Millionaire from Għawdex visits Turkey, ma taraħiex. Imma kif naraw xaħġa ek, you know, like. Jien nara. Mentalità ta' pajjiż żgħir. Nara naqa żejda.
Inti ġifieri you think it's fine hekk this social media, you're, you're, the- you think it works. Il-ħaġa hi, aħna u Malta ma tantx għandna x'nagħmlu. Fucking ipejjem minn
Għassa- u Għas-saqsien, eh, ġifieri. Issa just- jista' Ih, xi sorry. vape, ja, eh, ġifieri. Sorry. Fejn il-alarm?
Abbat je vape, ja, de- Le, le, jina dejjem nofoħ downwards għalli. Aħna pala Maltina volja aħna tourist spot popolari ħafna. Apparti minn żewġ cinemas, bowling alley u splash and fall, ma tantx għandna x'nagħmlu. U issa l-bowling alley qas qed hemm sewwa. Le, suppo- minn għalija- X'jiġifieri minn qas għalija- qed hemm? minn għalija għadha hemm. Ma ffaqgħuhiex jew x'għamlu biex Le, le, tidħol minn- għalija? minn għalija għadha hemm imma spiċ ta' ġust naqqa' downsize bħalissa biex Eh. biex jibnu madwaru imma imma għadha hemm. Imma l- aħna em, daqs aħna dejjem inmaqdru dawn l-artikli. Yes. Però we live for them. Tinsewx, Love Island.
Love Island.
Xandu ħażin Love Island. Ġellet nix ma' nies. Le, le, Love Island kien one of the most successful shows yes, yes, yes, in local television history. Mm -hmm.
Daħ, that, that's true, that's true. And, and I mean, tutta rispetto lei il-cast tal-ġow, tal-nies. Ma ħanejċejn. Le, le, nistan ġow.
Tipo dej, ma stax nifhem daw kif il Guys, proset għalikom jala tisplodu fil-popolarita. Imma, kif għadhom valid? Tipo, da zgur li għadhom valid. Daw ħanajdlek, jina nemmen li zmin il-Covid, il-mod kif aħna we consume entertainment imbidlet. Eh. Daw, specialment il-kas tal-Love Island, daw mhux tal-li kienu nies fuq it-television, daw kienu jisom house guests li jkunu magħna fil-living room kull jum għal sitt ġimgħat. Eżatt, dak il-kuġin antipatku. Dak il-kuġin antipatku.
U daw, again, dan it goes to prove my point li n-nies iħobbu imaqdru speċ ta' eh. dan the imposition of celebrity culture, jew zobbi unek, Imma dan at the end of the day, meta jkun hemm in-nies u għandhom xi sigriet jew għandhom xi ħaġa x'jgħidu, in-nies hekk ħajkunu. Jekk jiena jiġini house guest bla flok. Għax daw għastja madonna jekk kien hemm 20 puntata 20 minnhom bla flok. Eh? Però jien vera nħobb nimmaġina li daw, għax daw ħafna minnhom, b'kajk għandhom ħwejjeġ għal maġġoranza tal-filmi. Imma speċ tajk, behind the camera, jkun għu
għu cold.
Insomma, le, actually kien il-maltemp. You signed the contract, keep it off.